kom wa i gwok duti ki kamera won kom gwok duti ki kamera won kom wa i gwok duti ki kamera won kom gwok duti ki kamera lutino tubi ki wan lutino bale ki wan won kom gwok duti ki kamera lutino tubi ki wan lutino bale ki wan won kom gwok duti ki kamera yeah man my fans. KD. Cristo Hammer the original lalworo doke i mine. Ka ilwor doke i meni, in ma nongo ibino i lobo nongo in pe ingeyo ni dano to, nongo pe ingeyo ni luranyi neko dano, onongo pe ingeyo ni jo mukene doggola gi doggola me neki. Doke doke i meni ka in dong ilwor. Ojowa my fans, anongo report madyak Joni pud gitimo gin man pe romogi, gitimo gin man pe romogi pien an pud alingo ba, pud pe acako teko odilona, odilona pud pe acako tekone. Gubola i tiktok guling oko, gubola i social media YouTube guling oko, an pud aling, an pud bol boyi ma mega pud ocito ka gamo odilo iteng bar, pud aling ba. Man tin gubedo i gulu ka mo. gubedo i miting i koma. Jal en in ineno KD Christopher Hammer ling iwe nyer i wiye put put mo ma pe lare. Man obibino abina botwa kot lawang dyang i kome. Obibolo gin mo ma obibalo wi ladit-ti-o. Piny tin bedo liwaa. Awinyo wa i te lacoyi Wa i tung kasubi kwica. Awinyo ni dano wa i jal uno tuko ki KD Chris Oama ba? Nyer obed lano ladit i lan mo ma pe lare. Nyer eno ni we? Nyer abyeko kube can tye ki evident mogo ma racu racu mo ma iye col calo i gi mo. Iye col calo i muduku pa jo Icarael i kome. Abi balo wiwu teng teng teng. Abi gweyo free kick acel keken wun weng dogwu bi gaka ngama. Ee, ee, jal wer, an nino ca pe awaco, awaco kedi Kricito aa ma wiye put, nyeri anyway wiye put ma pe larre, nino ca pe awecowu, aya, nino ka ma anyero moto iye free cake, abigweyo free cake mo wek acel keken nongo orucu omeggi ni o kwici kwici kwici kwici kwici. Wun wuko, Won kom, gwok duti ki kamera, won kom wai gwok duti ki kamera, lutino obali ki wan, lutino obali ki wan, won kom. Gwok dude ki kamera. Lutino tamo manok, lutino tamo matidi, won kom, Gwok dude ki kamera. Cen ani olanyo in, cen ani olanyo in, won kom, Gwok dude ki kamera. Cen ani olanyi kikomi, cen ani olanyi kikomi, won kom, Gwok dude ki kamera. Cen ani obiraco in, cen ani obiraco nyi, won kom, Gwok dude ki kamera. Ajene Prisca, Respect, Yaa man, Pamela Peace, His Excellency Boss Me Kutim the Original ogoyo wer mo ma tye wonderful ento nongo un pud wupe ki exhibit me wer eno ni. Dong won kom gwok duty ki camera team nongo sleep gubi cwalo botwu exhibit me won kom gwok duty ki camera. Video clip me won kom gwok duty ki camera obi kati alego ni

i lobo eni kibinywali idongo kono pe iti to ngoli pe peko wan egini weng wan luwot kono kineko aneka kono pe kineko aneka kono ki planning in kono pe ki planning in wan weng luwot ineno obed mot awacci ngo awacci bed mot. Awacciwu ni ngo? Wubed mot, wukur. Wan dong lwak-ki omiyo alalya, winyo dong otingo cetwa wa con. I nge i lobo-ni ka in pwod pe ingeyo ni dano to oko, kodi ma kodi ma Pato Love aboyo owero ni, en aye bedo ka gingo komi, ibedo ka kanne, ibedo, ento ka in ingeyo ni dano to oko dok to pe ringe we, ibedo mot kodi ma kdi Christama lalworo doki i mine obedo mot, tye ka kurogi akura-ni. kono gigoyo cim, kono gilibo aliba, kono gibino atir direct kono nining an I'm not I'm not wasting my time me bedo ni aa kono akor ngo, akuro gieko gi obin pe bene obigenga bayo music mogo mabeco top twenty countdown music mogo ma ladit imaro ma ca mukene obirwatte ki collabo ma gin dong ocwalo woko i TikTok, obirwatte ki collabo ma gin dong ocwalo i social media i YouTube ka mapapat dok weng an dong abiluto dwana ki i kine forwards many times, forwards many times, forwardes many times, forwarded many times, forwarded many times, yeah man. Respect my fans Tekke owinyo gin mo otime likwil i kom KD Christo Hammer won kom Team won kom gwok dudi ki kamera no sleep Team won kom gwok dudi ki kamera no sleep Pa amito penya Amito winyo ki ot buci onyo tibu na mito nenone ni tic tye ka wot Jami aryo enoni ka guneka Ka guneka, tipona mito nenone ni tic tye ka wot. Ka gutwea i buc, olo amito winyo ngatu ma cwalo lok, ripot, bota i iye kunu ni jal pinye dong obokke woko kuca pe lare. Mucik mogo ma dong kitye ka bolo ki laditi we, mucikke dong pat, vidio kilippe dong pat. En aye gin amito winyone. An amito camo awat ja, amito camo awat ki long, amito hiro ki long. En kuman ba my fans. Obedo nge ni jo-ni gimito neka. Dong ti confirm ba, joni gimito neka oko kom nek eni ni, pe dak ni agoya en ni wek kor obed lagoro ni, plan tye, gugoyo cim mo wa i buyale, pien ni gin gilworo bino ki komgi, gilworo ni be gin ibi moto dano ki tyengi, mono gin ma tye eno, jojokka malo, abilo amede ki gwoko in, wod lwoo, KD Christahama, wod Obyel, wod pa Tong, byel atar wek anen got twa, lakwaro Sikondo cung, lakwaro Maria ocung, the legend.